Wei deɛ putupuru. Yɛmfa mfɛ yɛn maame Queen Lizbeth, saa na dodoɔ no ara frɛ no, yɛ Queen Elizabeth ɔtɔ so mmienu. Na maame yi wanyin yie pa ara, wadi nkyena kyɛ, mfinhyia no ɔnyaa aduokron nsia, ninety six. Maame ɛnnɛ nkraba a yɛn nsa ka nyinaa ne sɛ maame yi da ayɛ a wansɔre, nkyɛ sɛ watɔ nananom wɔ nseɛ do. Queen Lizabeth ɔno ne Queen a wasɛɛve wɔ hɔ pa ara kyɛ papaapa. Na kyerɛ sɛ, wadi adeɛ mfinhyia aduɔson, seventy years, na kyerɛ sɛ wadi adeɛ akyɛ, ɔno na wakyɛ pa ara wɔ ɛyɛ, ɛyɛ ahennie no mu, kyerɛ sɛ, maame no nso hwɛ sɛdeɛ ne mmabaawa berɛm ne adeɛ no, wɔnyini bɛnyini, ahoɔfɛ no deɛ na ɛwɔ hɔ papaapa nti, da biara no ɛrebɛbom no, maame yi wɔ, ɛnnɛyi deɛ ayɛ confirm sɛ maame, kyerɛ sɛ, Odumankumah Wood na Pakan asi hɔ abɛfa yɛn maame Queen Elizabeth a. ɔtɔ so mmienu nti no ɛno nkaebɔ no nti Nyame yɛ adom a ɛkyena mu nkyerɛmu nyinaa ne deɛ aka nyinaa no yɛbɛtumi de aba aba abɛsom mo pɛpɛɛpɛ mm nti yɛwɔ nɛɛnɛ kakra wɔ hɔ na yɛpɛ sɛ yɛbɔ na Nyame no deɛ wasom akyɛ Yɛn nyinaa bɛkɔ anaa seventy years. yɛbɛtu nnipa mmienu.
ebeyi bɛtɛrɛ mmiɛnsa mmiɛnsa dablɛs ɛsi kɔlɔs ɛde a dablɛs hyɛ mu bi wɔn deɛ ɛde a wɔhyɛ mu bi wɔn deɛ sɛ ɔna ekotwitwa ɔna ekotwitwa yɛ nti wɔn deɛ oyi ne firi mu enye yie enye yie mi nso na mi kɔgyegye ho kɔgyegye ho oyi mi firi mu enye yie ɛna aka baako aka baako ɔkɔ kyerɛkyerɛ ɛna sɛ ma yi ma firi mu no no yate paa ezi deɛ sɛ deɛ na ɔtwe da no ho abobo ne adeɛ nyɛ ebekɔ so adi. na yɛ yɛ yɛduru hɔ a yɛtumi Oh, akɔ na maame no, biribiara nya, yɛ kama. Nyame ahyira no.
Nyame ahyira no.
Mm, Nanti sɛ six. Nanti sis, ne ho Mhm. ɔfɛ nso still Yeah, paa. Nyame ahyira no paa.
Nyankopɔn nhyira no Nyame ahyira no. pɛpɛɛpɛ. Mm, Sɛ Nyame ɔbrɛ no ho ase. ɔmfa no nsie yie. Mm, ahobrɛaseɛ de baabi a ɛde wo kɔduru no. Saa na Sɛ ɛteɛ. maame nhwɛ dibea baabi a ɔwɔ, so nhyɛ da nte ne ho asɛm. Asɛm bɔne biara. bi. Obi wɔ hɔ a, Mm. hɔ, small hɔ no abɔ na wayɛ sei, wakunkum sei a, asɛmdwe ma wɔ adwuma no koraa nso ɔnyɛ ne yie o, wo kurom hɔ koraa de sɛ akyerɛma akyerɛma akyerɛma